So to begin with, we're going to practice saying where we are from. So I come from, dwi'n dod o, I come from. Felly, so, beth yw, what is Swansea in Welsh? Abertawe, da iawn, Abertawe. Dwi'n dod o Abertawe.

Da iawn. Nesa, next, Harlech. Harlech. Great place, great castle. Dwi'n dod o Harlech. Dwi'n dod o Harlech. Dwi'n dod o Harlech. I come from Harlech. Da iawn. Dwi'n dod o Harlech. Da iawn, da iawn. Nesa, next, we're going to be practicing saying where we come from. We. Dyn ni'n dod o. We come from. Dyn ni'n dod o.

Da iawn. Dyn ni'n dod o'r Bala. Da iawn. Nesa, next. Beth yw what is Abergyfenni in Welsh? Y fenni. Da iawn, y fenni. Dyn ni'n dod o'r fenni. Dyn ni'n dod o'r Fenni. Dyn ni'n dod o'r Fenni. We come from Abergavenny. Da iawn. Dyn ni'n dod o'r Fenni.

Da iawn. O ble rwy ti'n dod? Da iawn, da iawn. Nesa, next, the plural and formal version of this question. O ble dych chi'n dod? O ble dych chi'n dod?

Felly, cwestiwn pwysig, a very important question, beth yw what is Wales in Welsh? Cymru, da iawn, Cymru. Mae Gareth yn dod o Gymru. Mae Gareth yn dod o Gymru. Mae Gareth yn dod o Gymru. Gareth comes from Wales. Da iawn. Mae Gareth yn dod o Gymru. Da iawn. Beth yw, what is, England in Welsh?

Da iawn. Mae Lisa yn dod o Loegr. Da iawn, da iawn. Nesa, next, what is, beth yw, Ireland in Welsh? Iwerddon, Iwerddon. Mae Iona yn dod o Iwerddon. Mae Iona yn dod o Iwerddon. Mae Iona yn dod o Iwerddon. Iona comes from Ireland. Da iawn. Mae Iona yn dod o Iwerddon.

Where does Carmen come from? Da iawn. O ble mae Carmen yn dod? Da iawn, da iawn. So nesa, next, we're going to be saying where we are going to.

y capital city, Caerdydd. Da iawn, Caerdydd. Dwi'n mynd i Gaerdydd. Dwi'n mynd i Gaerdydd. Dwi'n mynd i Gaerdydd. I'm going to Cardiff. Da iawn. Dwi'n mynd i gair dydd. Da iawn. Nesa, Bangor. Bangor. Dwi'n mynd i Fangor. Dwi'n mynd i Fangor. Dwi'n mynd i Fangor. I'm going to Bangor. Da iawn. Dwi'n mynd i Fangor. Da iawn. Nesa, next, llan didno. Llan didno. Dwi'n mynd i lan didno. Dwi'n mynd i lan didno.

Da iawn. Dwi'n mynd i Bont y Pridd. Da iawn, da iawn. Nesa, beth yw, what is cinema in Welsh? Not a trick question, it's cinema, just spelled differently, so pronounced the same, cinema. Dwi'n mynd i'r cinema. Dwi'n mynd i'r sinema. Dwi'n mynd i'r sinema. I'm going to the cinema. Da iawn. Dwi'n mynd i'r sinema. Da iawn. Nesa, next, beth yw what is game in Welsh? Game, da iawn, game. Dwi'n mynd i'r game. Dwi'n mynd i'r game. Dwi'n mynd i'r gêm. I'm going to the game. Da iawn. Dwi'n mynd i'r gêm. Da iawn. Beth yw, what is shop in Welsh? Da iawn. Shop. Not much difference there. Shop. Dwi'n mynd i'r siop. Dwi'n mynd i'r siop. Dwi'n mynd i'r siop. I'm going to the shop. Da iawn. Dwi'n mynd i'r siop. Da iawn. Nesa, beth yw what is museum in Welsh? Good word, amgueddfa. Amgueddfa. Amgueddfa. Dwi'n mynd i'r amgueddfa. Dwi'n mynd i'r amgueddfa. Dwi'n mynd i'r amgueddfa. I'm going to the museum. Da iawn. Dwi'n mynd i'r amgueddfa. Da iawn. Gwych. Da iawn. Nesa, next, we're going to be saying where we are going to. Where we are going to. Dyn ni'n mynd i. Dyn ni'n mynd i. What is work in Welsh? Da iawn, gwaith, gwaith. Dyn ni'n mynd i'r gwaith. Dyn ni'n mynd i'r gwaith. Dyn ni'n mynd i'r gwaith. We are going to work. Da iawn. Dyn ni'n mynd i'r gwaith. Da iawn. Nesa, beth yw what is class in Welsh?

Da iawn. Dyn ni'n mynd i'r dosbarth. Da iawn. Nesa, beth yw what is bed in Welsh? Da iawn. Gwely. Gwely. Dyn ni'n mynd i'r gwely. Dyn ni'n mynd i'r gwely. Dyn ni'n mynd i'r gwely. We are going to bed. Da iawn. Dyn ni'n mynd i'r gwely. Da iawn. What is, beth yw, tone in Welsh?

and singular and informal going. Felly, so, beth yw what is tomorrow in Welsh? Yfory, yfory, yfory. Ble rwy ti'n mynd fori? Ble rwy ti'n mynd yfory? Ble rwyt ti'n mynd yfory? Where are you going tomorrow? Da iawn. Da iawn. Ble rwyt ti'n mynd yfory? Da iawn. Beth yw what is Sunday?

Da iawn. Ble rwy ti'n mynd dydd syl? Da iawn. Nesa, next, nesa, we're going to be doing the formal and plural version of this question. Beth yw, what is, tomorrow night?

Da iawn. Ble dych chi'n mynd nos yfory? Da iawn. Beth yw, what is Sunday night? Sunday night in Welsh. Da iawn, nos sil, nos sil. Ble dych chi'n mynd nos sil?

I'm going shopping. Da iawn. Dwi'n mynd i siopa. Da iawn, da iawn. Nesa, beth yw what is swimming in Welsh? Swimming. Da iawn, nofio. Nofio. Dwi'n mynd i nofio. Dwi'n mynd i nofio. Dwi'n mynd i nofio. I'm going swimming. Da iawn. Dwi'n mynd i nofio. Da iawn, da iawn. Beth yw, what is play golf? Play golf in Welsh. Chwarae golf, chwarae golf. Dwi'n mynd i chwarae golf. Dwi'n mynd i chwarae golf. Dwi'n mynd i chwarae golff. I'm going to play golf. Da iawn, da iawn. Dwi'n mynd i chwarae golff. Da iawn. Beth yw what is help a friend in Welsh? Help a friend. Da iawn, helpu ffrind, helpu ffrind. Dwi'n mynd i helpu ffrind. Dwi'n mynd i helpu ffrind. Dwi'n mynd i helpu ffrind. I'm going to help a friend. Da iawn, da iawn. Dwi'n mynd i helpu ffrind.

Da iawn. Dwi'n mynd i ddarllen llyfr. Da iawn. Beth yw what is to have a bath in Welsh? Cael bath. Da iawn, cael bath. Dwi'n mynd i gael bath. Dwi'n mynd i gael bath. Dwi'n mynd i gael bath. I'm going to have a bath. Da iawn. Dwi'n mynd i gael bath. Gwych. Nesa, next, beth yw eat lunch in Welsh? What is eat lunch in Welsh? Bwyta cinio, bwyta cinio. Dwi'n mynd i fwyta cinio.

Da iawn. Beth yw, what is see a film in Welsh? See a film. Gweld ffilm, gweld ffilm. Dwi'n mynd i weld ffilm. Dwi'n mynd i weld ffilm. Dwi'n mynd i weld ffilm. I'm going to see a film. Da iawn. Dwi'n mynd i weld ffilm. Da iawn, da iawn. Da iawn, a congratulations, llongyfarchiadau.